Um, so sefydlais i fe blwyddyn yn ôl. Um, Carreg Myrchfe heddi, mae wedi cyrraedd at 100,000 o olygfeydd tudalen yn y flwyddyn cyntaf. So mae e dros um, 1,000 o uh, ddallenwyr unigryw yr wythnos. So mae'n neud e un o cyhoeddiadau Cymraeg mwy o poblogaidd. Wow. Um, so mae'n unigryw mewn sawl ffordd, mae'n eitha o wahanol i cylchgronau traddodiol. So mae'n ar gael o unrhyw pore gwe, o unrhyw ffôn, tabled neu gliniadur unrhywle yn y byd. Mae'r rhan fwyaf yn cynnwys yn ddieithiog, so yym yn parallel, ochr yn ochr, Cymraeg a Saesneg, neu rhai erthyglau yn Cymraeg ar y top ac wedyn fersiwn ddieithiog dan dy fer, really. Yym, dydw i ddim yn sgwennu erthyglau fy hunain, dwi'n gofyn pobl arall i cyfrannu, felly mae yy perspective person cyntaf, so pobl fel y DJ Huw Stephens yn sgwennu am ei bywyd, am awduron fel Mairéad Lewis, um, um, a Gwyn Griffiths, um, Ellen Meek, uh, wedi siarad am siwrd a pam maen nhw wedi uh, sgwennu eich llyfrau, ac mae lot o pobl yn sgwennu yn y Gymraeg mae'n tro cyntaf, dwi wedi cyhoeddi nhw hefyd, really. Yeah. Felly, mae'n mae gylchgrawn cyfan te, achos mae'n dipyn o newyddion, tipyn o yep. lenyddiaeth, mm -hmm. barn pobl wahanol. Felly, mae'n gylchgrawn cyfan Ond bod e gyd ar-lein yn hytrach nag o'n blaenau ni ar ddarn o bapur. Ie, yn sicr, ie. So, dyn ni'n gallu dangos um, un ethicol. So, um, yeah, dyn ni'n cael gweld fel mae fe'n gweithio. So, ie. Yeah.
So, ar y tudalen flaen, um, yeah, mae Rhiannon uh, Williams wedi cyhoeddi llyfr um, Cymraeg yn y gweithle, sy'n rhoi cyngor siwyd i ddefnyddio iaith um, yn y gweithle. So, mae y fersiwn Cymraeg yn gyntaf. Yep. Ac wedyn dan dy fer mae y fersiwn deithiog, so yn parallel. So mae'n adnodd grêt mewn ffordd os ych chi'n ddysgwr de, achos ych chi'n gallu'r edrych nôl a mlaen. A yn ambell i dudalen chi'n cynnwys sain hefyd chi'n darllen. Ie, mae gwyddrol yw'r enw am Hugh Rowlands yn um, adroddad, adroddiad llaw ethiclau. Mm. Felly mae pobl yn gallu gwrando um, a darllen ar yr un pryd. Yeah. Um, so dydy um, Paradox Cymru ddim i ddysgwyr yn unig achos no. mae cynnwys yn unigryw. Um, mae lot o bobl am um, drymo, miloedd o bobl yn Lloegr a drymo um, mwyn darllen yn y Gymraeg, ond mm. dydy ddim lot o cyfleusterau amdanyn nhw. Mae lot o bobl iaith cyntaf neu mynd neu cael eu addysg yn y Gymraeg, maen nhw'n colli hyder um, ar ôl cwpl o eu addysg. Um, and dwi wedi siarad â lot o bobl dros y flwyddyn diwetha, mae lot o pobl iaith cyntaf, dwi ddim yn teimlo cyfforddus gyda darllen um, Cymraeg ar safon uchel. Mae un o'r pethau sy'n ffantastig am y iaith am y cymaint o lyfrau a chleneddiaeth, ond am rai pobl fel fi, Mae'n jyst tipyn bach anodd i ddeall really. So yeah, nes i feddwl, you know, shwd allwn ni gallu helpu pobl darllen mwy o Gymraeg a pontu nhw i mewn i byw eu bywyd eu trwy Cymraeg, a nes i feddwl, wel, cyhoeddi ochr yn ochr yn gallu bod helpgar. Ie, yeah, achos fel o ti'n gweud, mae ar gael unrhyw le yn y byd. Yn rhywle. Ie.
Allwch chi ddangos i ni tym bach mwy o beth sydd ar y wefan i gyd de? Wrth gwrs.
So um, mae y menyw um, ar y top,

So ie, cylchlythyr o Ysgol y Cwm. Ie. Um, a bydd un o disgyblion, disgyblion yn creu fersiwn Sbaeneg, felly bydd e'n tair eithiog wedyn, Sbaeneg, Cymraeg a Saesneg. Wow. Oh, felly, felly beth yw'r weledigaeth de? Chi wedi gwneud blwyddyn nawr, 100,000 mm -hmm. o bobl edrych arno fe. Beth be sy'n nesaf de? Ar ran y um, wyf yma. Ie, yeah, so dros y blwyddyn cyntaf nes i canolbwyntio a roi lot o cynnwys arno fe. So dwi ddim yn tynnu y cynnwys mas, mae'n aros ar-lein, mae'n cael ei trafn gan y, y registry iaith, anffurfiol, ffurfiol, lleneddol ac wedyn adnoddau. Mm -hmm. um, nawr dwi'n canolbwyntio a helpu mwy o pobl um, gwybod amdano am, am y cylchgrawn, um, felly uh, codi ac ehangu y cynulleidfa. Os oes bobl yn, yn, yn mm. gwrando arno ni brynhawn ma ac yn teimlo falle fydden nhw'n licio cyfrannu, mm -hmm. os croeso i unrhyw un i gyfrannu i'r cylchgrawn, siw maen nhw'n gwneud? Yeah. Diolch am y cwestiwn.
So, dwi wedi coeddi lot o erthyglau gan pobl sydd yn sgwennu am y tro cyntaf. Mm -hmm. Mae wedi bod dros um, 100 ac hanner o cyfranwyr yn, yn y flwyddyn cyntaf. So dwi'n wastad yn chwilio am, am unrhyw un i um, siarad am eu profiad o ddefnyddio iaith. So, um, yeah, gyfeiriad i bost fi yw parel.cymru at gmail.com. Mae ar gael ar y gwaelod o, o pob erthigol. Os oes unrhyw syniadau neu cyfraniadau gyda chi, ie, yeah, jyst croeso i cysylltu, really. Do, mm, ffantastig, ie.